Dema we xweş û geş be guhdarên delal. Di xeleka derbasbûyî de me bi dîroka kela navîn ya Sûra Amedê bi dawî kiribû. Di vê xelekê de jî em ê bernama xwe ji deriyên Sûrên Amedê berdewam bikin. Bernama welatê xwe binase dest pê dike. Ji çar deriyên Sûra Amedê deriyê Çiyê. Ev derî li hêla Xarpêtê vedibe di sala hezar û neh sed û sih û du diyan de bi fermana parêzerê ango waliyê wê demê ji bo ku bêhna bajêr derkeve û hewa bistîne du burcên di navbera burca deriyê Çiyê û burca Bi qasî du sed metreyî ji dîwarê sûrê dide hilweşandin. Niha jî deriyê ciyê bi heybet û îhtîşama xwe li ser linga ye. Deriyê Mêrdînê. Li aliyê başûrê bajarê Kevin e ku jê re deriyê Têlê tê gotin. yan jî deriyê tepê. Piştî temîratê derî niha jî tê bikaranîn. Deriyê nû Deriyê Rojhilatiyê Bajêr e. Xwedî kembereke daketiye û yek aliyê ketina bajêr heye. Ev derî bajêr digihîne çemê Dicleyê, loma jî wek deriyê avê yan jî deriyê Dicleyê tê zanîn. Deriyê Rohayê. Li rojavayê bajêr e. Ev derî wek deriyê Romê û deriyê Helebê jî tê binavkirin. Berê li deriyê Ruhayê du cihên têketina nava bajêr hebûne. Yek jê deriyê ji baskê Hesînî û bi bizmarên serneqişî Xemilandî û nîşana bazê an jî teyrê duserî li ser e ku ji aliyê Selçûkiyan ve hatiye temîrkirin, Ev derî li aliyê Mêrg Ahmedê ve dibe. Deriyê din jî deriyê bi kembera kevirîn e ku di serdema Bizansiyan de rasterast bi dêra Meryemayê ve têkildar bûye û tenê rahib û rahîbeyan ew bi kar anîne û deriyê sêyemin jî piştre lê hatiye vekirin. Guhdarên delal me gotibû heştî û du bircên bedana Amedê hene. Şara derya bajarê Amedê di derbarê çend bircên sereke de wiha dinivîse. Birca deriyê çiyê. Ev birc weke birca deriyê xarpêtê jî tê zanîn. Li ser rast û çepên burcan û derî kîtabeyên Bizans, Roma, Selçûkî, Ereb û Osmanî bi hejmarek zêde nexş û nîgarên xwezayê wekî şitlên giyê û rolyefên gelek ajalan ango heywanan, goşiyên tirî, xaç, roj û mora Kral Suleyman hene. Qata wê ya jêrî jî niha wek Hêwana pêşengah û bîroya agahdariya turîzmê tê bikaranîn. Burca Hosta yan jî Burca Heft Biran, ev burc ku berhema dewra artoqiyan ya sala Hezar û du sed û heştan e tevî burca şagird ango burca mezin di heman heyamê de hatiye lêkirin. Sedema navcî ji ber efsaneya hosta û şagirtî ye. Li ser burcê rolyefên teyrê duserî û şêr hene. Li ser kîtabeyê jî Ji bo kesên ku bir çêkirine dua û niyaz hatine kolandin. Birca keçikê. Ev birc li texma deriyê Mêrdînê ye, ev birca ku li ser parêzgeha rojê hatiye avakirin, Çendî bi awayekî vebir û mêsoger dema lêkirina wê nayê zanîn jî, em jî kîtabaya li ser wê hîn dibin ku ew ji aliyê emîrên dewleta Merwaniyan ve hatiye tamînkirin. Ew yek ji cihê herî muhteşem e ku mirov dikare li vê burcê li dîmenên baxçeyên Hewselê, li pira Merwaniyan ango pira Dehderî ya dîrokî Çemê Dicleyê, Koşka Saman, Ango koşka Xazî çiyayê Çilezîzan û li kela navîn temaşe bike û bibîne. Birca keçikê birca herî kevn û ya herî mezin ya sûrên Amedê ye. Di nava bircê de şeklê çivîkê li ser kevirê kemera pêş heye ku bala mirovan gelekî dikişîne ser xwe. Her wiha di nava burcê de beşek jî heye ku berê wek zîndan hatiye bikaranîn. Burc di sala du hezar û pênc an de ji aliyê gerî bîrdariyan ango abîdeyan ya roleveyê ve hatiye restorekirin û ev der niha wek cihê pêşengehên hunerî û resepsiyonê tê bikaranîn. Bendek heye ku di nava gel de li ser Burca Keçikê tê gotin. Dibêje ku Burca Keçikê zozan e, seyrangeha qîzan e, ez yara xwe nas dikim tava hîva rezan e. Guhdarên delal Çiqas kela û bircên Amedê ji ber xweşikbûn û îhtîşama xwe di cîhanê de girîng û balkêş bin, xweşikbûn û mîmariya mizgeftên Amedê jî ji ber çavan tu carî winda nabin. Bîst û şeş mizgeftên dîrokî di Amedê de hene, em ê di derbarê çend mizgeftên ku di aliyên dîrokî de hatine naskirin guhdarên xwe, Agahdar bikin. Yek ji van mizgeftan mizgefta mezin e. Ev mizgeft wek mizgefta pêşîn ya Anatoliyayê û herema şerîf ya pênc emîn a alama Îslamê tê pejirandin. Ev mizgefta herî kevniya li Bakurê Kurdistanê ye. Berê ev mizgeft parêzgeheke serdema paganan bûye. Lê paşê bi navê Martoma wek dêr hatiye binavkirin. Piştî ku bajar di sala şeş sed û sih û nihan de ketiye bin serwêriya misilmanan, Navê Mizgefta Mezin Camî-î Kebîr lê hatiye kirin. Mizgefta Mezin di hemû dem û heyaman de girîngiya xwe hêvişandiye û niha jî mizgefta herî girîng a Amedê ye û di heman demê de wekî ziyaretgehekî pîroz tê dîtin. Mizgeft ji ber hilweşîn û texrîbatên şawatan gelek caran tamîr bûye û û tamîrata herî berxwere jî di serdema mîrên Kurdistanê yên dewleta Marwaniyan de paşê ji aliyê Selçûkiyan di sala hezar û neh sed û yekê de hatiye kirin, paşê jî ji aliyê Sultanê Selçûkiyen Anatolyayê Xiyaseddîn Xusrev ve Di heyamê Artuqiyan de jî ji aliyê Melîk Şah ve, ji hêla Sultanê Akkuyiyan Uzun Hesen ve, ji aliyê Padîşahê Osmanî Mehmedê Çarê ve û herî dawî jî di salên hezar û neh sed û heftî û pênc, hezar û neh sed û heftî û heftan de bi awayekî berfireh ev mizgeft hatiye temîrkirin. Li ser avahiya mizgeftê mirov rastî şop û nîşanên van hemû heyaman tê. Ev mizgefta dîrokî ji dêrê li camiyê hatiye wergerandin. Ji aliyê mîmariyê ve ew wek vebeyîna camiya Emewiyan ya Şamê ya li Anatolyayê tê nirxandin û şîrove kirin. Li hewşa mizgeftê saeteke rojê heye ku dora wê bi caxên Hesînê hatiye girtin. Li gorî hin çavkaniyan ev saet ji aliyê zanyarê Kurd Ebûl Îz El Cezerî ve hatiye çêkirin. Lê li gorî hindek jêderên din jî tê angeştin ku ev saet ji serdema Romayê ve maye. Minare li aliyê rojhilatê bakurê Mizyertê dikeve. Binê minareyê bi kevirên reş û yên bozalt, jê bi şûn de jî bi kevirên spî yên bi zer ve kemer lê hatine kişandin. Mizgefta Îskender Paşa Ev mizgefta hanê ya dema Mîmar Sînan e ku li taxa Îskender Paşa li kuçeya Telgrafxanê ye. Di sala hezar û neh sed û pêncî û yekê de Îskender Paşa daye çêkirin û wî çardeh salan li Amedê wezîfe kiriye. Ji aliyê deriyên başûrên Rojava re mirov dikare bikeve hundirê mizgeftê. Qubbeyeke tek ya mizgeftê heye û ew ji di şeklê goşeyî de ye. Her wiha çar goşeyê wê jî Mîna kemberê ne bi pênc kemeran û li ser çar sitûnan hatiye avakirin. Minareya camiyê li aliyê goşeyê bakurê rojhilat e û bi kevirên spî û bi mîmariyê gulover hatiye avakirin. Mizgefta Hezretî Suleyman Ev mizgeft bi dîwarên sûrên kela navîn ve hatiye lêkirin û di nava gel de jî Navê wê Mizgefta Hezretî Suleyman yan jî Mizgefta Nasiriyê tê binavkirin. Dema ku Amed ji aliyê misilmanan ve tê standin, bîst û heft sehabeyên ku di dema şer de jiyana xwe ji dest dane li vir hatine definandin û piştre jî ev der dibe cihê ziyaret û îbadetê. Li gorî nivîsteyeke yanî kîtabeyeke ku li ser mizgeftê ye di heyamê nîşaniyan de li navbera salên hezar û sed û pêncî û şeş hezar û sed û heftî û nehan ji aliyê Ebûlqasim El Nîşanî ve hatiye çêkirin. Li gorî rîwayetan mizgeft ji hêla hukimdarê Kurd yê dewleta Merwanî Nasrûddewle ve hatiye avakirin û loma jî jê re Mizgefta Nasiriyê hatiye gotin. Mizgefta Fetîh Paşa Li nav kuçeyên Taxa Fetîh Paşa li pêşiya camiya Nesuh Paşa ye. Taybetiya herî ber bi çaf ya mizgeftê ew e ku qubbeyên wê bi risas hatine nixumandin, di nava gel de jî jêre camiya qurşînî ango risasî jî tê gotin. Ji ber ku Bêqlî Mehmed Paşa amed û hin bajarên din ên herêmê bi alîkariya zanyarê Kurd Îdrîsê Bidlîsî ji êrîşên Safewiyan rizgar kirine, nasnavê Fetîh Paşa dane vê mizgeftê. Mizgefta Elî Paşa û medreseya wê. Ev mizgeft li kolana turîstîkê li Taxa Elî Paşa ye û di navbera salên hezar û pênc sed û si û çar hezar û pênc sed û si û heftan de parêzgarê Amedê Xadim Elî Paşa daye çêkirin. Mizgeft yek ji eserên Mîmar Sînan ên li Amedê ye. Beşa ku Şafiiyan lê îbadet dike niha nayê bikaranîn. Di navbera salên hezar û heft sed û şêst û neh, hezar û heft sed û heftî de bi ser ve lê hatiye zêdekirin. Her wiha li kulîleya wê medreseya Elî Paşa, zikirxane, hemam û li nêveka hewşê jî şadirwanek heye, Minareya mizgeftê bi kevirên spî hatiye çêkirin. Medresa wê li aliyê rojavayê mizgeftê dikeve, yek qat e û bi şeklê çargoşeyî û tîk hatiye ava kirin. Li her aliyê rast û çepên hewşê jî pênc ode hene ku pêşiya wan bi eywan in, Serbanê medresê berê xwelî bûye pişt re hatiye tamîrkirin û hatiye rewşa xwe ya niha. Medrese demek bûye xêratxane ango mala ketiyan lê niha ji bo qeyimaqamtiya navçeya Sûrê hatiye terxankirin.

Bingeha camiyê gelek kevne û berê li heman cihê avahiyeke pîroz ya zerdeştî hebûye. Li nêzîkî mizgeftê goristana bijîşk Musluhuddînê Larî heye, lê li gor hindek agahî ev mizgeft di serdema Aqûyiyan de hatiye avakirin lê di derbarê dîroka avakirina wê de tu agahî nayên dîtin. Tê texmînkirin ku ev mizgeft ji aliyê Şah Îbrahîmê kurê Safa ve bi Uzun Hesen daye avakirin yan jî restore kirin. Ev mizgeft di sala hezar û neh sed û pêncî û yekê de ji aliyê Ebdurehmanê kurê Hacî Huseyîn ve hatiye nuhvekirin, mizgeft ji aliyê mîmariyê ve Minare, mînber û mihraba wê hêjayî dîtinê ye, di nava minareyên mizgeftên Kurdistan û Anatolyayê de minareya herî narîn û ya vê mizgeftê ye. Dema ku minara vê mizgeftê hatiye çêkirin gelek giyayên bi bên, Ji derdorê Amedê anîne, tevlî kils û cilsa wê kirine, di wê demê de ev minare bi paç û qumaşan diparastin û rojên înan jî vedikirin. Bêhna wan giyayên xweş wekî misk û mawerê li derdorê belav dibû. Di heman demê de hostatî û mîmariya rikinandina kevirên vê minarê gelek balkêş e. Mînbera vê mizgeftê seranser ji nexşên ferforî hatiye neqişandin, di ger û geşta Amedê de ev mizgeft jî hêjayî dîtinê ye. Mizgefta Behram Paşa. Ev mizgev jî yek ji mizgevtên li Amedê ye. Bingeha wê gelek kevn e beriya hatina artêşên Ereb ji bo belavkirina ola Îslamê avahiyeke pîroz ya ola Zerdiştî bûye. Gelek caran hatiye nûkirin di dema dewletên Kurd Erdelan û Merwanî de restorasyonên ango temîratên mezin dîtiye Tê texmînkirin ku navê wê ji kesê ku ew daye nûkirin tê û berê ev mizgeft bi navekî din bûye. Li gorî dîroka fermî ya dewleta Tirk, ew kes waliyeke Osmanî bûye, lê tê zanîn ku Osmaniyan piranî, dêr û îbadetxaneyên zerdeştiyan werdigerandin mizgeftan û ji bo tamîrkirinê hew çend dirav û pere lê mesref nedikirin. Di çêkirin û nexişandina mizgeftê de xêzên kurdî gelek bal kêş in. Bandora mîmariya Roma jî her wiha li ser heye. Mînbera wê ji kevirên yekpar hatiye çêkirin, serê mizgeftê ji yek qubê hatiye avakirin, di pêncê gulana sala hezar û heşt sed û bîst û heştê de brûskê li mizgeftê daye, tamîrkirina mizgeftê ya dawî di sala hezar û neh sed û sihî de hatiye kirin. Qubbeyeke tek ya mizgeftê heye û dora wê bi kemerên qewartî rapêçandiye, di nava her qewarekê de paceyek heye ji bo çêkirina caxên pencereyan û luqmeyên wê yên neqişandî, ke dahostatiyek zêde lê hatiye nîşandan. Cihên têketina mihrab û mînbera camiyê mermer in, mihrab û hundirê dîwarên mizgevtê heta astekê bi ferforên hişîn û şûşeyî hatine xemilandin û arastin. Minara Çarling yan jî mizgefta Şêx Mutahar. Ev mizgef di sala 1500 de ji aliyê Sultanê Akkoyunlî Qasim Beg ve hatiye avakirin. Ji bo ku gora kesekî bi navê Şêx Mutahar li wir bûye, ji vê mizgeftê re mizgefta Şêx Mutahar jî tê gotin. Bêguman girîngî û balkêşiya vê mizgeftê minara wê ye. Li Anadol û Kurdistanê yekemîn minara ku li ser çar stûnan hatiye ava kirin e. Ev her çar stûn temsîla her çend îslamê dikin. Minare jî temsîla ola îslamê bi xwe dike. Ev minare li bakurê rojhilatê dikeve. Lê niha di nava rê de cih digire, li semta ku diçe baliqçîler başiyê ye, Ji aliyê her kesî ve xwedî navnîşaneke berbiçave. Guhdarên delal du medreseyên dîrokî û naskirî li Amedê hene. Yek ji van medreseyan Medreseya Zincîriyê ye. Wisa tê zanîn ku ev medrese li heyamê hukimdarê Eyûbî Melik Salih Necmedîn di sala hezar û neh sed û nod û heştan de hatiye çêkirin. Li gorî nivîseka li ser dîwarê aliyê rojavayê başûrê mizgeftê ye, mîmarê wê Îsa Ebû Dîrhem e. Ewliya Çelebî gava ji vê medreseyê behs dike, dibêje ku di nava aliman de ev medrese xwedî paye ye. Pîlana medreseya Zincîriyê nimûneyeke berbiçav ya medreseyên Kurdistanê ye. Di navbera wê û mizgefta mezin de peywendiyên kemerdar hene. Medreseya Zincîriyê di sala hezar û neh sed û sih û çaran de hatiye restorekirin û heta sala hezar û neh sed û heşt û pêncan jî wek mûzeya arkeolojiyê li Amedê hatiye bikaranîn. Niha ev der girêdayî miftîtiya navçeya Sûrê wek cihê qursa hafizên Quranê ya keçan tê bikaranîn. Medresa din jî Medresa Mesûdiyê ye. Ev medrese bi beşa bakur ya mizgefta mezin ve ye. Di navbera salên hezar û sed û nod û heştan hezar û du sed û bîst û sisiyan de ji aliyê artoqiyan ve hatiye avakirin. Navê medreseyê ji navê hostayê wê Mesûd tê. Plana medreseyê jî ji hêla hostayê Helebî Ce'fer Binu Muhemed ve hatiye çêkirin. Berê li medreseyê li gorî çar mezhebên ehlê sunne dersên fiqhê dihatin dayîn. Ev agahî û zanyarî li ser kîtabeyên medresê jî têne dîtin. Du deriyên medreseyê hene, deriyê bakur dergehê sereke yê pêkhetina medreseyê ye û deriyê başûr jî peywendiyê bi mizgefta mezin re girê dide. Medrese li gorî rewşa xwe ya wê gavê zanîngeha herî girîng ya wê heyamî bûye ku tê de zanistên îslamî û fenî hatine hînkirin. Ji aliyê avasazî ango mîmarî ve taybetiya herî girîng ya medreseyê ew e ku li her du aliyên mihrabê du sitûnên bozalt yên zivirbar jî hatine bicihkirin. Da ku dema ji ber liv û tevgerên erdhejî di cihekî avahiyê de tebiqînek yan jî leqînek çêbibe bê tezbîtkirin. Ev mekanîzma newazeyeke ango harîkayeke statîkî ya vê medresê ye. Guhdarên delal em li vir gihan dawiya xeleka xwe.